мөмкинчелекләрен тудырды һәм инде ахирәттә дә бәхетле булу юлларын инде безгә күрсәтте. Һәм инде чыннан да шушы дөньялыкта яшәү инде һәрбер кешенең үз юлы, үз тормыш юлы, ә ягъни үзенең бер Аллаһ Тәгалә каршында дөньялыкта үз юлы була. Һәм инде шушы дөньялыкта яшәгәндә әйе кемдер табиб була, әйе кемдер дин белгече була, шулай бит, кемдә булса инженер була, кемдә булса төзүче була һәм дә һәрбарча кешенең үз юлы була. Һәм һәрбер чын кешенең үз гыйлеме була. Әмма ләкин адәм баласында шушы дөньялыкта, тормышта яшәгән вакытта бердәм һәрбарчаларыбызга да кирәкле булган әйбер, ул да булса инде тәрбия. Менә шушы тәрбиягә бераз инде тукталып китәсебез килә. Ягъни күп очракта без аңлыйбыз, әгәр дә без Инде гыйлем алсак, кайдадыр күп әйберне белсәм, миңа тормышта яшәү җиңел була һәм инде җәмгыятьтә инде мин зур дәрәҗәләргә ирешәм һәм мин шушы гыйлемем булса, миңа җитте булды дигән инде төшенчәгә инде иярәбез. Әмма ләкин асылда, әгәр дә динебезгә карасак, тәрбия ул беренчелрәк булырга тиеш. Ягъни менә хәзерге вакытта караганда да, инде балаларыбызга иң беренче чиратта әйтеп китәргә кирәк, әйе, гыйлем бирә башлаганчы, ягъни тәрбияләү юлын эзләргә кирәк. Ягъни бәндәгә иң башта дөрес тәрбия бирү, ул инде Аллаһ Тәгалә каршында һәм инде динебездә инде хәерлерәктер. Һәм инде карасак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вә сәлләм дә әйтте, әйе, ата-ана, ата кеше үзенең баласына бирә торган иң зур Иң хәерле әйбере ул да булса шушы яхшы тәрбиядер, диде. Ягъни тәрбия дигән җәмәгать менә күп очракта күрәбез, кеше малы да бар, әйе, дәрәҗәгә дә ирешкән, әмма ләкин тәрбиясезлек булу сәбәпле бәндә инде шушы ата-анасына ихтирамсыз, яки дә булмаса якын-тиреләренә, җәмгыятькә карата, әйе, начарлык эшләүдә.

Бишектән алып Ләхеткә кадәр гыйлем алу фарыздыр, диде. Гыйлем дигәндә, монда күбрәк, әгәр дә без аңларга тырышсак иде, тормыш, дөнья шушы тәрбиясен дип әйтик. Тормышта без үзебезне ничек тотарга, ягъни ата-аналарыбыз белән, якыннарыбыз белән без үзебезне нинди мөгамәләдә булырга тиешлеге турында гыйлем дип инде күз алдына китерсәк, шуңа күрә тәрбия гыйлеме, шушы тәрбияле булу ул инде күп очракта беренчелдә була. Һәм инде карыйк, әгәр дәгез, мәсәлән, күп очракта кеше дин өлкәсендә дә, әйе, ул бер мәсьәләне өйрәнә, әйе, гыйлемле була. Әмма ләкин тәрбияви кешеләрне ихтирам итү, олыларны олы итү яки дә булмаса ата-анага ихтирам дигән әйбер тәрбиясе салынмаган булса, ул шушы гыйлем белән, әйе, кешеләргә файда түгел, ә кешеләргә киресенчә зыян китерә башлый. Ягъни нинди сәбәпле? Әйе, менә э, инде шулай икән, менә син шушындый җәһәннәм әһеле икән, син былай икән дип аларга дорфа, тупас яки ихтирамсызлык күрсәтә башлый. Әмма ләкин инде бу очракта карарга кирәк, иң башта тәрбия. Әйе, әгәр дә бәндә тәрбияле икән, ул алган гыйлемен дә дөрес итеп, дөрес юлда хәерле итеп куллана алачак һәм инде ул аны файда, дөньялыкта һәм ахирәттә дә файда китерә торган итеп инде куллана алачак. Шуңа күрә инде безнең бөек галимнәребез дә инде шушының турында, тәрбия турында, бигрәк тә мәсәлән Риза Фәхретдиннең бик көнә күп китаплары язылган, ягъни тәрбияле бала яки дә булмаса шушы тәрбиягә кагылышлы булган әйберләр. Чөнки күп очракта инде хәзерге вакытта әйтергә кирәк, баланы укытудан яки ниндидер бер дәрес бирүдән, математика яки башка дин гыйлеме бирүдән инде башлау да түгел, ә иң беренче тәрбияләүдән башлау хәерлерәк буладыр. Әйе, икесе дә кирәк, гыйлем дә кирәк һәм инде тәрбия дә кирәк. Әмма ләкин хәзерге вакытта бигрәк тә актуаль булыр иде, әгәр дә без тәрбиядән башласак, ягъни кечкенәдән әнә ата-аналар үз балалары каршында, ягъни булган бурычны үтәргә тырышсак, һәм инде без үзебез дә үзебезгә карата һәрвакыт, әйе, тукта, әйе, зур үсеп буйга җитсәң дә, гыйлемең булса да, һәрвакыт үзеңнең тәрби үзеңне тәрбияләргә кирәк икәнен аңлап,